Bum! Mbappe PSŽ bilen şertnamasyny uzaltdy. Real Madrid we Florentina Peres dälirýär. Mançester Siti Angliýaň çempiony, Milan bolsa Italiýaň çempiony. Bölümimize başlamazdan ozal laýk goýýas, teswir ýazýas, täzelikleri sypdyrmazlyk üçin jaňzyňyzy basýas. Kanaly goldajaňyz bar bolsa Webmoney koşulýogy belledim opisaniýada gollap bilersiňiz. Futbol täzelikleriniň on dördünji bölümini bolsa başlaýas. Mançester Ýunaýted öňümizdäki tomusky transferde futbolçylaryň köpüsi bilen hoşlaşar. Olaryň arasynda Huan Mata, Edinson Kawani, Nemaýa Matiç, Jesi Lingard, Pol Pogba we Wan-Bissak ýaly oýunçylar. Mançesteriň ýolbaşçylary bolsa, öňümizdäki transferde Ten Hagy bir ýüz elli million ýewrodan gowurak täze oýunçylary getirmek üçin berer. Kulibali Napolini ýakyn wagtda terk eder, oýunça bolsa Barselona, Mançester Ýunaýted, PSŽ ýaly toparlar gyzyklanýar. Diýary Sport çeşmesiniň aýtmagyna görä, Barselonaň ýolbaşçylary eýýäm otuz ýaşly goragçyny öz toparyna getirmegiň ugruna düşendigini, aýdyp geçýär. Çelsi ýakyn wagtda sanksiýalardan boşadylýar we tomusky transferde eýýäm işläp başlar. Goal-nokot-kom çeşmesiniň aýtmagyna görä, on sany her pozisiýada oýnalýan sanaw düzüldi. Zul Kunde Sewilýadan, Kimbeppe PSŽ-den, Marko Kukureli Braýtondan, Ýuwentusdan Matýas de Ligt, Milan Şkiner Interden we başgalar. Çelsiň ýolbaşçylary Rudigeriň ýerini tutup biljek oýunçylary hem getirjekdigini Tuhile ýetirdiler. Mbappe Real Madridi owadanlap sokdy. Italiýanyň belli bir žurnalisti Fabrizio Romano ilkinji bolup, Mbappeniň PSŽ-de galjagyny we şertnamasyny uzaltjakdygyny habar berdi. Şertnamaň uzalmagyna bir gün öňünden Mbappeniň ejesi Täze şertnama PSŽ bilen bolmaz. Bärde hemme zat gutardy diýipdi. Bizde Real bilen hem-de PSŽ bilen dilde gürleşip goýlan şertnamamyz bar, ýöne indi Mbappe haýsy bolsa-da birini özi saýlar diýdi. Görşüňiz ýaly Mbappe PSŽ-ni saýlady. Realyň muşdaklary gynanandyr, ýöne gynanmaň diýjek. Näme üçin diýende, Real hemişe Real bolýar. Mançester Siti Angliýaň çempiony. Angliýaň çempionatynda soňky turda Mançester Siti bilen Aston Willa oýnady. Beýleki oýunda bolsa Liwerpul garşydaşy Wulwerhempton bilen oýnady. Eger Mançester Siti Aston Willadan utulan bolsa ýa-da oýun deňlikde gutaran bolsa, Liwerpul öz gezeginde Garşydaşyny ýeňen bolsa, Liwerpul Angliýanyň çempiony bolardy. Angliýanyň çempionaty bolsa şu möwsüm toparlaryň ýeri, netijeleri doly şeýdip gitdi. Görşüňiz ýaly, Mançester Ýunaýted hem uly umytlar goýlupdy, ýöne ödemedi. Ewerton bolsa Lempard bilen eýdip-beýdip çempionatda galdylar. Bolmasa çempionşipe gidip bilerdi. Indi Mançester Siti. Liwerpul, Çelsi, Tottenhem Çempionlar ligasyna gatnaşmaga doly mümkinçilik gazandy. Arsenal, Mançester Ýunaýted Liga Ýewropada oýnar we West Hem Liga Nasiýada oýnar. Milan Seriýanyň çempiony. Bellik, Milan soňky gezek iki müň on birinji ýylda çempion bolupdy. Indem iki müň ýigrimi ikinji ýylda. Üýtgeşik bir fakt aýdyp geçen, iki müň on birinji ýylda Ibragimowiç toparda bar wagty çempion bolupdy. Indem şu möwsüm Ibragimowiçiň barlygynda. Oýunçy bolsa möwsümiň ortasynda şeý diýipdi, Ortaça kyrk ýaşynda öýde sigara çekip, öz karýerasyna özüň baha berip oturýaň. Ýöne men entäk taýyn däl bu sigarany otlamana diýipdi. Ine, möwsümiň ahyrynda, soňky oýunda oýunçy haýran galdyryjy hereket etdi. Bir çüýşe şampan bilen sigarany otlap, topary bilen ýeňişi belledi. Bu nämäň alamatyka? Ibragimowiç çyndanam karýerasyny tamamlajakmyka? Manuel Noýer Bawariýa bilen şertnamasyny iki müň ýigrimi dördünji ýyla çenli uzaltdy, ony belläp geçsek bolýar. Real Madrid hem otuz bäşinji çempionlygyny gazandy. Mbappeniň alyp bilmäninden soň top hüjümçi futbolçyny almz. Indi Real Madrid braziliýaly ýaş talantlar Winisius Junior bilen Rodriganyň top ýyldyzlary bolar diýip garaşýarlar. Russiýanyň Zenit toparynyň hüjümçisi Artýom Zýuba topardan gidýärini beýan etdi. Rus futbolçy Amerikanyň birnäçe toparlary gyzyklanýar. Ondan başga-da Türkiýäniň Fenerbahçe topary hem gyzyklanýar. Geliň indi türkmen futbolymyz barada hem aýdyp geçeýin. Şu gün onlaýn görnüşde Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde ýaşlar ýygyndylaryň, ýagny ýigrimi ýaşlylaryň gatnaşmagynda geçiriljek Aziýa kubogy iki müň ýigrimi üçünji ýylyň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasynyň geçirildi. Bu barada TFF-nyň resmi saýty habar berdi. Onuň netijesinde ýygyndy toparymyz D toparçada Iordaniýanyň, Hytaý Taýpeýiniň, Siriýanyň hem-de Demirgazyk Mariana Adalarynyň ýaşlar ýygyndylary bilen bäsleşmäge mümkinçilik aldy. Yklym ýaryşynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklary şu ýylyň dowamynda merkezleşdirilen görnüşde Iordaniýa döwletinde geçiriler. Ýeri gelende bellesek, ýaşlar ýygyndy toparlaryň arasynda Aziýa kubogynyň final tapgyryny iki müň ýigrimi üçünji ýylda Özbegistanda geçiriljekdigini göz öňünde tutulýar diýip, Türkmenportal çeşmesi habar berýär. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriniň on dördünji bölüminiň ahyryna ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz laýk, agza bolmadyňyz bolsa aýdyp oturmaýyn ýene bir gezek. Agza bolup kanaly goldajaňyz bar bolsada webmani üsti bilen goldap biljegiňizi ýatladýarys. Şu gün täzelikler şundan ybarat, futbolçy barada gepleşigimiziň indiki bölüminde haýsy legenda barada bolsun, onam teswirde ýa-da soobşestwa geçip, ses berip bilersiňiz. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun! Indiki bölümlerde görüşýänçäk, hoş sag boluň!